Selam aleyküm dostlar! Şimdi biz beş sualimizni qırımtatar balalarınıñ sevimli alı biricisine yollaycamız. Eminim, siz añlağansız, kim aqqında men aytam. Bugün musafirimiz Gülizar tata. Selam aleyküm, Gülizar tata! Aleyküm selam, Zera! Lale telekanalını seyretken adamlar musafirimizni mıtlaq tanıycaqlar. Gülizar Tata çoq meraqlı leyhalarnıñ iştirakçisi. Olarnıñ arasında Canlı ses, Qırımda yaşa ve Hıdır dede.

Asılında balalıqta men er vaqıt er cuma ertesi künü televizornı qoyıp, er vaqıt anda Svitske jitya adlı böyle demek programma bar edi, Katerina Osaç onı alıp bardı. Men daa beş yaşlı bala olğanda bu bu yayınnı seyir etip er vaqıt böyle meraqnen seyir ettim. Nasıl öyle güzel! O em çalışa, alıbırıcı, em çalışa, em çeşit memleketlerge seyahat ete, belli insanlarnen laf ete, böyle bir çeşit-çeşit meraqlı tedbirlerde iştirak ete. Ve men o vaqıt böyle tüşündim, nasıl güzel alıbbarıcı olmaq, yani mediada çalışmaq soñ. Lâkin men içün bu böyle bir büyük arzu edi, çünki men Eski Qırım şeerinde yaşadım, Eski Qırımda östüm, anda mektepni bitirdim. Nasıl etip mına böyle kiçkene şeerçikte yaşap, yani televideniyada çalışmağa mümkün? Men asılında onı tasavur etip olamayım, lâkin, olamay edim, lâkin ne etse mına on üç yaşında olğanda Lâle telekanalı peyda oldı, kastingler bütün Qırımda keçirile edi ve ne etse mına kastinglerni keçip Lâlede çalışmağa başladım, mına böyle menimce menim arzum kerçekleşti, demek, eger de sen, Bir şeyni pek isteseñ, daima arzularıñ kerçekleşir, lâkin buña da sen öz isteañni qoşmağa kereksiñ, arzularıñnı kerçekleştirmek içün bir şey özüñ de yapmağa kereksiñ, yani çalışmağa kereksiñ.
Dursun bu lampanı tapsañız, nasıl üç istek sorarsıñız?
Birinci arzum, menim ailem, yaqınlarım bahtlı ve sağlam olsunlar. Ekinci arzum, elbet de, dünyada aslı cenkler olmasın. Ve üçünci arzumnı seatlarğa bağışlar edim, çünki çeşit memleketlerde, memleketlerge barmağa, seat etmege pek isteyim ve budır menim arzum.
Balıqta nasıl bala ediñiz? Ana-babañız siznen ğururlanamı? Balalıqta yerimde oturmağan bala oldım desem yañlışmam. Sen kibi er vaqıt bir de bir yarışlarda, festivallerde iştirak ete edim. Em de qırımtatar milliy oyunlarnen oğraşqan edim. Çeşit kibi nagit brigadalar, yarışlar olsa, Er yerde Gülezar, er yerde ocalar mına mına Gülezar anda baracaq, anda baracaq, anda baracaq. Ve mına böyle menim balalığım keçti, er vaqıt bir yerden bir başqa yaqqa çapamız, bir yerlerde iştirak etemiz. İç de yerimde oturmadım. Anam, babam menen ğururlanalarmı, yoqmı, men bilmeyim, onı olardan soramağa kerek, lâkin. Menimce, ğururlanalardır.
Bala ösenisinden nasıl eñ müim şeyler ögrenmek kerek? Asılında menim balalığımda men qartanam-qartbabamnen beraber östüm. Evge kirgennen qartbabam böyle şart qoya edi, yani evge kirgen soñ sen tek Qırım tatar tilinde laf etmege mecbursiñ, kereksiñ, rus tili, ingliz tilini mektepte, Başqa yerlerde qaldırasıñ, evge kirgennen ana tilimizde laf etmege kereksiñ. Ve menimce, eñ esası, ana tilimizni saqlamaq içün biz ailemizden başlamağa kerekmiz. Ailemizde nasıl olsa, öyle de bizim kelecegimiz ve tilimizniñ kelecegi olur. Onıñ içün mına aileden eñ esası ne kerek? Ana-babalar balalarğa ana tilimizge, em de halqımızğa, milletimizge, bizim sanaatımızğa sevgini aşılamağa kerekler, menimce böyle.
Qırımda ve bütün dünyada yaşağan balalarğa nasıl tilekler tilerdin? Elbette, birinciden, öz ana-babasınıñ sözüni diñlesinler, ana tilimizni unutmasınlar. İcrette başqa çeşit memleketlerde yaşağan balaçıqlar, elbette, Qırımğa kelip, Allah olarğa Vatanımıznı körmege nasip etsin.
Endi musafirımızdan seyircilerge sual. İşte böyle sualni sizge azırladım. Birinci qırımtatar filmi nasıl adını taşıy edi ve bu filmniñ qaramanı kim edi? Yani baş rolni kim icra etti? Bu sualge cevap tapqan adamğa mahsus bir bahşış bizden olacaq. Onıñ içün cevaplarıñıznı bekleymiz. Doğru cevap bergen insan Armançıq mecmuasına yarım yılğa abune olacaq. Keşke elimizniñ ğalibi Meryem Cenayeva olsıdaq Serende yaşay ve endi ekinci kere ğalebe qazana. Maşalla Meryem! Leyhımızğa qol tutmağa isteseñiz, video tübünde layk qoyuñız ve youtube kanalımızğa abune olmağa unutmañız.